Ekerombeta, ekerombeta nachiya nchanda ekerombeta. Torie embaka nakanu gaito
Onye kobwate omokungu gose omosubati okoroka mokao, your wife, lakini nkwanya komoruera ng'ombe, yaani igo nkwanya go create the bridge, eh? gochia ase eamate yaye. Mbuya mono sana mwanyagetinge naende karibu sana gose twabariganirie ase omoyega oyio aa okorokwa ng'a torie embaka ase eng'encho aa ekero twaumeranirie na omogaka obi nigo iga egento togokora ntori koria borimo tokoria embaka ya omogusii eye ekegusii. Rero ntobwate amang'ana amange togochi gosanga naende amang'ana agosemia omogusii. Tobwate buna twatebete togocha koba tokogamba ase omochoko. Ntagete tomanye omogaka o bino rero. Enobo ya rero nigoro ya inki? A.
Intwe mwanya getinga ase mwarita ase mogotorigerera ase motosonchete korwa tiga toirane toitone aye omogusii iga twateba ng'a. Engako e, intwateba ng'a asoigekeire, igo twateba ng'a oboroso bwe ching'encho ao ao nechimbu chi'omogusii, chimbu. Ekiagera chimbu nachio chikogenda neching'encho, neching'encho nchiabwate ayaye buna chinsoni nemegiro. Ase obogima bw'omonto. Ebinto mbiarengeo biare korigereria mono sana ase abagusii, naende ase eng'encho twasigete e environment, yaani ase tomenyete na ebi toetanaine. Amasikani ayio igo igakogera buna twamanya buna nonya na esese negento kia muno, nonya na emete negento kia muno, nonya na engoko, no, ke, naende omogusii omoronge.

buna esimbagira, buna embiriamete, buna emunyera, ebi nebinto biare komenya Ne enchage. omobisi.
Enchage. Ine- gose eyi ne yoro sana. Enchage ne yoro sana, Okay. ko ne yamwa abetigeri. Okay. Oh, nero punda milia. Eh, ntoche tosoke abo. Abwo ntoche tosoke.
Yes. Bono, mwanyagetie geminto, egento omonto omonto omogusia asigete nenywomo. Enywomo igo yarenge eye eng'encho. Naende yabwate amasikani amange, ne chinsoni chiaye nemerio. Igo ase ogochia gotochakera ase omoroberio oyo bw'engako ya mwanyagetinge y'oboroso bwa mwanyagetinge, ase toigekeire intwe buna abanto ba mwanyagetinge enyuomo, gose onde okarantebia ng'a aye naki omaete enyuomo. Enyuomo ne.

Inki kiare kogera oria ondigerereti? Twebori buya mono ng'a twateemire gotama korwa ase ching'ige ekero gose chinchera chi'enyuomo yare gokorwa abwo kare. Twachire ase chinchera chingeni echi bono totagete ko embrace na goteba ng'a chire chingiya. Lakini inki gekogera chinyuomo chiria chinkoro chiarenge echi'amaana ki bono naende chiare ko last long in fact forever. Naende bosi yarenge very rare. Bono iga.

ase abanto abake buna. Buna inche. Enywomo yarenge ya monto omo, enywomo yarenge ya eamate, na abanto bonsi pi be riiga, yaani enywomo neya matati. Kera omonto obwate oboigocha asore. iga arenge concerned nenyomo yao goika yare komokuna ekiagera ekero ogocha konyora abanto banto aba tari baaye bweka abanto aba nabakera omonto Ewa. ase ekegusii nigo nyomo yarenge koirwa ase monto Ah. naki gekogera ekero kware konyoma ogochi korwa chiombe kware kobwaterania Abairi neamate mwagenda, naki gekogera omogusii are korigia esigani, ekiagera ta nyuoma onde are kobiya aye bweka. Naende nigo gwateba ng'a ase eng'encho yarenge communal, Ewa. kera omonto abwate role to play, nyokokoro, iso, isomoke,
Eamate yonsi. nyokobiara, Abanto aba mbabwate amasikani abo, naende enchera imwe achakamo ogokwania ogokwania okobiara na okoboko kegusii mbiarente. Inche ngoteebia esabato, korende minto mwanyegeti inge, Ere nare kwereneria osoro na nywomo yarenge y'abanto babere, enywomo yarenge y'abanto bakorosia oboiri. Igo omosubati are gocha n'abanto bamwabo. na omosacha ocha na abanto bamwabo baikaransa. Chiseremoni chirichio chiakorwa, aba babere batarache amo, abanto baikaransa, bagayana chiombe, bagayana amatuko, kera omonto ocha kowitnessi ng'a nyarebe oire, nyarebe omonto, oboiri bwaba amasikani asoa, erio nero yarenge enchera y'omogusi. Naende manya. otararung'ombe aye asoikaransete, onye kobwate omokungu gose omosubati okoroka mokao, your wife, lakini nkwanya komoruera ng'ombe, yaani igo nkwanya go create the bridge eh, gochia ase eamate yaye, igo baadaye tonyuometi, ekiagera aise goku bono iga bridge teikworoki na. ng'ai agotindekwa. Omonto okwaka omotindeko onye nomosubati ekero omwakanirete chiongo. Gaki bono abagusii enchera babeire batigire emente eye gose ebago assume ekero omonto ase emente okare gochaka kominyoka gochia koborania ng'aki togwakana chiombe ng'aki togokora gento gete yaani twasari yaani we are disorganised. How much how much uh, hum, how much how much harm are we causing to ourselves? Our community intwe na Mwanyagetenge ntogwesareri sana. Kwanyora omonto obeire omogaka pi abana bago oche nkoba bare abachukuru tari goakana ng'ombe. Ocha gotaboka riria ekero omoiseke oye agatagete gosoka Ng'a aria ng'aria akoagara na. ng'a obe
nyoko taakana eri komanyete ekegusii netang'uche. Nyoko onye taraakane rng'ombe, naye togwaakanirwa gose togwakana ng'ombe, goika nyoko araakanerwe chiombe, omanye gwakanerwa. Inki oraganyere abana baakine? Inki otari gochia? Tari lasima obogorie abanto abange, lakini goika obogorie abamatati babere batato koba evidence. It is recognized even by the constitution of Kenya. Nko nche tore nyuma totaragenda ase dowry gose goakana chiombe, eki nero ne topic ya kivyake ere ime yenyuomo. Tata toche to expound wider tomanye ng'a abamura aba totagete tokoumerana kwanza gwateba ng'a abanto bare koumerana gwareta abanto bamino na intwe kwareta abanto bamino. Abanto twoumeranire tiktok siku hizi gochore kwareta abanto bamino abanto gotoma esimba tiktok eflower gose ani gose ebinto gete gwakaka gwakarire dowry.

na gokonywa, nekiagera okwaroka koria gwakoinitiatiri into adulthood, naende gwatebigwe buna naki, naende okonywa omoko abagusii bare konyuoma mapema igo kwarenge okuya, ekiagera igo okorugirwo nabanto bao, kwabarora, gaki gokogota nomanyete ng'a nobwate abanto, naende egento nkiarenge ekiya, naende egiansu. Buna ekero oroche abachukuru bao na abachukuru oria, mm, igo yarenge egento ekiya mono ekero oroche abachukuru na abachukuru oria, na enyiomo yasikire. Ah, inche arenge, inche arenge rahisi iga, buna motagete abanto goetana. Ekiagera bono ng'aki ogoetana? Omosacha nabwate chinchera, onye ogosire, Abagaaka baare komorangeria, bamoteebia, Nomosubati, chinchera enchia are ngochia ogotebania, ekero yabeire bobe pi, tare gotubwa, nabo akoba ritinga agende anyore abana ase kwe, lakini ekero akuure, atinde kuka, igo divorce inche akoete ki? Divorce inche arengwe.

Oisaneire konyuoma gose konyuomwa. Naende tokigwe ng'a abanto nkobogorigwe barenge abande bogongo. Me meaning ng'a ntobwate eh.
Manya omogusii Eh. ne chingencho ne chinchera are gokora ebinto biaye. Okay. Buna bono enyuomo chinchera ne chinyinga yabwate ebio okoroka kobogorigwe mogongo nkwaererete. Nong'erere. Eh, otaraika agwo, engaki ere ng'aki kwaganeire konyuoma gose konyuomwa. As'omogusi minto mwanetenge, ababinto ngochenchi biria biachenchire, lakini omogusi ki'omwana enyaroka yasarirwe. Ee. Igo osemirwe buna abwenerete koba omokungu, na biria bionsi pi bikogenda nobokungu. Ki'omwana omoisia arokigwe, osemirwe biria bionsi bikogenda nomosacha, na kera egento abwenerete gokora buna omosacha, igo bono. Nemiaka y'ogosarana koo kwaroka, na goitigwa agwo ogotebereri gwasemigwa kwaba ase chingako chi'omogusi igo yarenge onye nomwana enyare goetera emiaka ikomi na nane iga mpaka ishirini gwachiire. Omoisiri nabo akarora nere korwa ikomi na nane iga ishirini iga mpaka ishirini na ine, ishirini na tano kwanyorire, kwanyuomire. ekiagera nigo yare gokora abanto babe abanto b'omokia, responsible people, naende yarenge buya ekero okonyora abana bwango kore chinguru nabo omogusia abeirete igo, igo okonya kogota. Tari igo rioka, omogusia omanyete ase oboibi. oboiko, yaani ase ogotatera, totebe ayarenge oo y'ekerusii, ee, omogusii ase enyuomo, omosacha nabo are konyuoma bakonguru nonya nsaba, gose oyomo, gose babere, mono mono mbatato mpaka batano. Abwo nabwo bamanyire ng'omogusii. Abwo nabwo omogusii, noo bono I think buna tokogamba iga. Ase embeo abagaaka mbare ababwate abakungu babere, abakungu batato, abakungu bane, neng'encho yaye yarenge iga riria kare. Ekero omokungu omonene igo kware koreterwa na iso ne community, bagosiganera bakoretera omonto oyo ekero achire, bono namo okoamba nere agosiganere. Ekiagera Nokeyo. ere bweka nabo okonyora emeremo nka yabuchire, eh, chiombera echinyinge gochia ebinto ri chimbori gochia go- abana gochia, kwanyora nabo bono naganetie omokonyi, mbare korigia ikoro ikabareri. Ehe. Igo bare korigia omosubati onde ocha gochaka gokonya oyo emeremo. Naende buna ekonya kobucha emeremo y'enka, buna omogaga akonya koreta omonto.
Bache bagoteba ng'a aba- aba- Emeremo eh, nerabu. emeremo nera Naende omokungu oy'Omonene are korokwa mobuchaibu. mobuchaibu. Mobuchaibu ribu riria neriyo are koegwa achake koruga mwaye na ng'ina biara. Oo, riria aika Ritang'ani.
ngobuchigwa are akaibu. Ekero akaribu chiomba achire, agochi gotoora mwaye. Ehe. Iga are koegwa omorero korwa mwa ng'ina biara, oira bachakera obogima, naki akorokerwa Mobuchaibu.
Oyogocha okomobwatia are n'obonyamesansi.
In the recent past nare korora ng'a ekero omosubati arure bono rikwanyomire mwaraberire mwanyoko.